טאטע וויל זאלסט קומען זיצן דא, זיץ דא, מ'קען העלפן ביים טיש, מ'קען העלפן ארויסטראגן, מ'קען העלפן אפרוימען, טייערע בחורים, העלפטס אין די ריינעדיגער עלטערן, די גארביטש איז פיל, ווער טראגט ארויף די גארביטש בעג? וואס הייסט יעדער? גייסט ארויס אין פרי פון די הויז, פארוואס קוקסטו נישט קודם צו די גארביטש איז פיל, זאל מיך צוריק טראגן, ס'איז מיין דזשאב, איך העלף דא, מיט וועלכע קלייניקייטן קען מען אזוי גרינגער מאכן די מאמע אזוי גרינגער העלפן די שטוב ווייל די מ'הייבט זיך אן צו קריגן ווי זיצטו ווי זיצטו, געב די בענקל פאר דיין ברודער, געב די בענקל פאר דיין, האסט געטאטשט מיין בענקל, האסט געקוקט אויף מיין בענקל, האסט געאטעמט, איבערדרייען א שטוב, דו לאכסט, דו מיינסט אלעס איז א דזשאוק, דו ווייסט וואס עס טוט זיך אפ בשבת אינדערהיים ביי מענטשן, מ'קומט אהיים, מ'ווארט א גאנצע וואך אויף די שיינע שבת'דיגע סעודה, ס'גייט חרוב וועגן א בחור צו צו ארבעט מיט מיט זיין מיט א קליינע שוועסטער, ס'איז מיין לעפל, ס'איז מיין טעלער, דו דארפסט א לעפל? איך גיי דאך א גאנצע סעט לעפלען! דאס איז נישט קיין דזשאוק! דו צוברעכסט א שטוב! דו צוברעכסט א שטוב! כ'האב דא געהאט מעשה'ס וואס עלטערן זאגן מיר האלט מיין בחור שבת אין שול, דער ישיבה איז אזוי מורא'דיג, האלט אים א גאנץ יאר דארט, איך גיי דרייט מיר איבער די הויז שבת! איך האב מיך אזוי פארשעמט אז איך הער פון א עלטערן, אז איך הער צוריק פון א טאטע אדער פון א מאמע אדער פון א זיידע אדער פון א באבע. אז דער בחור האט דרך ארץ, דאס איז מיין שענסטע זאך וואס מען קען מיר צוריק געבן, ווען איך הער פון א זיידע אז מיין אייניקל לערנט ביי אייך און ער רעדט שיין צו מיר, ער גייט נישט מיט די אנדערע קאזינס וואס לאכן פון זיידי, זיידי, היהי, זיידי געשריגן, לאמיר אים נאכאמאל אויפרעגן, גיי אבער פרעג זיידי נאכאמאל, וואס וואס זאגסטו וועגן וועגן די מדינה, היהי, ער האט זיך נאכאמאל צופייערט, גיי אבער פרעג נאכאמאל זיידי וועגן וועגן וועגן.

דו מאכסט חוזק פון א זיידע, איך האב געגעבן א פראסק פאר איינע פון דיינע קאזינס, דו האסט א זיידע וואס זאגט תורות, יא? ער זאגט נאך א תורה נאך א תורה, דא האט ער א אייניקל און שטייט און לאכט, איך האב מיך נישט געקענט איינהאלטן, די רבי זאגט מיר זאל נישט שלאגן, איך האב מיך נישט געקענט איינהאלטן, איך האב געפרעגט, דו לאכסט פון דיין זיידע? מילא, איך האב אלע מספרים אום לאכן אין בית מדרש, איך האב מספרים, ס'איז נישט זייער זיידע. אויך נישט קיין שיינע זאך. אז דו לאכסט פון דיין זיידע, דיין זיידע האט א תורה, און האלט דיך אויף וואס די מ' וואס די ו', חדש נאך א, און נאך עפעס און נאך עפעס. הער אויס דיין זיידע, וואס גייסטו אים זאגן ווען דו גייסט זיין אלט? אח און וויי וואס וועט זיין, וואס וועסטו רעדן ווען דו וועסט זיין אלט צו דיינע אייניקלעך? דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט פאני ווען א זיידע הייבט אן זאגן תורות, ווען א זיידע טאר נעמען רעדן רחמנא לצלן. דעמאלטס וועסטו נישט וויסן וואס צו טון, מ'וועט דארף איינשפארן פאר בושות, מ'וועט נישט קענען לאזן די אייניקלעך קומען, מ'וועט נישט קענען לאזן די אייניקלעך קומען, זיידי איז געפערליך דא, זיידי איז געפערליך, זיידי זאגט תורות און נאך א תורה, דיין טאטע שטעלט זיך אויף ביי א שמחה, דו לאכסט? ער וויל זאגן א תורה, ס'איז בייגעפאלן א תורה, איצט שוין פאר פינף וואכן, ס'איז אים יעצט בייגעפאלן. און סאך מאל איז עס זייער שווער ווייל דער עולם לאכט. אבער דו ביסט א קינד, דו מוזט, דו טארסט גארנישט לאכן יעצט, דו שטיי קוק אויף דיין טאטע ווי ער זאגט די תורה, און אז דיין ברודער געט דיר א ציפ, ס'איז בושות און בושות, ער זאגט, אקעי ציפעס איז א שווערע זאך צו נעמען אבער, וואס מאכסטו זיך וויסנדיג, וואס מאכסטו זיך וויסנדיג, איך גיי ארויס יעצט ווייל איך קען עס נישט נעמען, וואס איז בושות אויף דיין, וואס איז אזוי פאני אז דיין טאטע שטעלט זיך אויף ביי א שמחה זאגן א תורה? אויב ס'איז א פרעמדער, וויאזוי וואלט עס אויסגעקוקט? למשל, אסאך מאל א מענטש קען נישט נעמען די די ווערטער אזוי ווי צוקוועטשן מיין טאטע, סאו איך פארטרעט אים, און אויב איינער גייט געבן א שמייכל, איז וואס? און אויב ס'איז א פרעמדע מענטש און איך געב א שמייכל? ער געזאגט א מ' מיט א ו', כ'האב געטראכט צו ס'איז כ ו, ס'איז ממש די שם הוויה, בקיצור ס'איז א שיינע תורה, וואס לאכסטו? און אויב מ'לאכט ווערט אויס ס'איז דיין טאטע.